Għabelkom għal-nirgħod. Merħba dan huwa shooter, shooter tal-ħadd fejn għażu suġġett u nibqgħu miegħu, però intom jekk naraw xi interessanti dejjem ibatunna fuq dan l-email address jew nkella fuq il-WhatsApp number. U llum is-suġġett li għażilna huwa huwa dak ta' l-istress biex niftehmu mhux stress normali, imma huwa stress bħal meta Mirjana poġġi fuq il-boċċa tagħha le. Huwa l-istress illi għandu x'jaqsam mal-post tax-xogħol. Ħantukom ftit tips ta' xwed x'jista' jagħmel Eh, biex da l-istress jevitaħ. Naf il-lum qed nitkellmu l-ħadd ħafna minnkom ikunu off, imma għada tnejn Kapaċi dak li jkun ma li jidħol fis-soddu jala għajneħ u jerġa' jiftaħhom jisib li tnejn jibdilu l-istress f'moħħu. Imma, mhux jekk tisimgħu dak li għandi xi ngħid. Ah, l-istress fuq il-post ta' xogħol jista' jonqos billi inti l-ewwel ħaġa ma taċċettax ix-xogħol kollu li jiġi l-fus vera sbieħ. Imma, Jekk ikollok iktar xogħol milli tiflaħ, dak ifisser illi l-kwalità tal-ħajja tiegħek ħa tonqos kif ukoll il-kwalità tax-xogħol li toffri ħa tonqos. Numru tnejn, ikun hemm nies illi jtellfuk waqt li inti tkun għaddej b'xogħlok. Inti tissib il-gazz u tiqfilhom il dan nies billi tgħidilhom eżempju, ara ibatu li email bħalissa m'għandix ċans imma sate oħra ħanweġibkom. Hemmhekk x'qed tagħmlu? Hemmhekk qed turuhom li intom qed tagħtu kas għaliex xorta tajtuhom ħin fejn intom ħa tirrispondu, però fl-istess ħin mhux qed itellifkom mix-xogħol li mbagħad kapaċi jtawlilkom il-ġurnata. Numru tlieta, issib min jibgħatlek messaġġ għal biċċa xogħol f'xi sitta ta' flaxija, l-ħin li suppost inti ħa tmur id-dar u ħa tqattgħu mal-familja. Hemmhekk ukoll trid issib il-gazz u tieqaflu. Tajjeb għidlu mhux problema, dil-biċċa xogħol Ħa naħdem fuqha għada filgħodu, għaliex inkella dak huwa stress żejjed. Numru erba', tiddejjaqx tgħid lil dak li jkun li inti fil-weekends ma taħdimx jew inkella li wara s-sitta tieqaf taħdem. Dik hija forma ta' dixxiplina u għall-bidu tkun daqsxejn diffiċli biex intgħid le imma mbagħad eh, in-nies tal-madwar ħajdraw. Eh. Numru ħamsa. Meta tidħollok biċċa xogħol u taf li m'għandekx biżżejjed żmien biex taħdem fuqha, tiddejjaqx tgħid le. Taħsibx li ħadd itlef klijent. Għaliex il-klijent pjuttost se torih li inti persuna serja li ma taqbadx u tagħmel l-affarijiet bla doċċ imma trid illi tiddedikalhom il-ħin tagħhom. Numru 6 u di għandha x'taqsam ma ta' qabilha tiddejjax titlob iktar ħin biex twetta il-biċċa xogħol. Hemmhekk ukoll qed turi kemm inti serju u fl-istess ħin taf illi ħa taħdimha b'mod rilassat, mhux stress żejjed. U numru seba' issa li nistgħu ngħidu għamilna l-liġijiet biex ma jkunx stress f'ħajjitna, importanti li dawn il-liġijiet jinżammu. Ovvjament meta ħattuhom il xi ħadd dawn il-liġijiet kapaċi jkunu diżappuntati. Għalhekk importanti li wieħed mhux ġast jgħid ah jien ma naħdimx fil-weekends imma li toffru diskussjoni tassu għal dak li huwa kompromess biex inti ma tkun stressjat u ħadd ieħor fl-istess ħin ehm, ikun qed jieħu dak ix-xogħol li jixtieq minn għandek. Ġieli wkoll tiġik dik il-ġurnata ħażina. U aħna nżilna fit-toroq u għamilna daqsxejn ta' esperiment żgħir. X'tagħmel ġurnata ħażina jew ġurnata tajba? Għan intefa f'nofs il-bankina u nara n-nies il-fej jimorru, jekk imorrux lej xelluk jew inkella lej il-lemin. Good day. Good day, mela minn hawn tittaddi. Tajjeb. Good day, what makes it good day? Enjoying life. Enjoying life. Good. Good day. Nuħu xed jagħmel ħanu. Eh. Issa mor tajt id-dwiefel. Eh, mela, jum is-service ukoll. Ejja service, dawra dawra. Onesta ngħidu li għalaqna bil-kallijiet ta' sinjur illi mar u għata dwiefer u dik għamlitlu l-ġurnata kif qed taraw. Il-ġurnata iktar milli tiġi ħażina jew tajba hija kif tagħmilha inti wkoll. U l-fortuna tgħin. U xtaqt li nagħlqu dan il-programm dwar l-istress fuq il-post tax-xogħol billi nitkellmu ma' guru, motivator jgħidulu l-Ingliżi, eħa eh, naraw x'pariri tina dwar l-istress fuq il-post tax-xogħol. biex ma jkollokx stress għax-xogħol. Itlaq mix-xogħol. Jekk ġaqija tax-xogħol, u tħossok stressjat. Ieqaf u itlaq mix-xogħol. Imbagħad Alla jara. Huwa kliem li f'ċertu sens jimmotivaku. Insomma, illum il-ħadd ġifi taħsbux fuq ix-xogħol, għada tnejn, kulħadd lura għal post tax-xogħol dan huwa xħuter u nitgħu għada. Saħħa.